Awle, thirtu leh ngaithlatu te, inzava in chibai leh vek u le. Tun tuma tan chuan Dubai khawpuia an Sky Crapper building mawi leh ropui tak tak te chanchin ngaihnawm leh hmuhnawm em em chu kan thlir in kan ngaithlaho leh dawn a ni a. A tawp thlenga khawngaih a min lo thlir sak leh theuh turin kan insawm hmasa leh duh a ni. Awle, a hmasa ber leh a pakhatna atan chuan Burj Khalifa Tower tih a ni. He tower hi kum sanghni leh pali kum khan sak tan niin kum sanghni leh pakua ah chuan zawh fel a ni a. He tower san zawng hi feet, sanghni zasari leh sawmhnih pahnih a sang niin a zau zawng, area, hi square feet, maktaduai thum leh point pathum a zau. A ni thung a ni. He building design tu chu American architect leh designer Adrian Smith a ni a. He tower sakna atana an sen so zawng zawng hi American dollar vaibel chakhat leh point panga cheng so a sak a ni. He building ah hian elevator sawmnga leh pasarih leh escalator pariat dah tel a ni a. A building chhawng leh room tam tak te chu bazarna hmun hma atan leh communication leh hmanrua, technology lam kaihnawih company hrang hrang office atan te, tin bazarna hmun hma te leh mi hausa tena nawmchenna hmun leh mimal chenna in lian pui pui, condominium, tana duan leh hman mek an ni a. Khawvel Architecture Design Lawman hmuphah hial he Burj Khalifa Building hi khawvel building ropui ber ber top ten zinga chhiar tel a lo ni ve bawk a ni. A pahnihna chu Burj Al Arab Hotel a ni. He building hi chu hotel niin a chunga kan sawi tak Burj Khalifa Tower nen inel tawk tak a ni kan ti thei ang. Khawvel hotel ropui tak tak te zinga a ber hauh nia chhiar tel a ni a. A san zawng hi feet sangkhat leh sawmnga pathuma san. avangin khawvela hotel building sang ber record neitu a ni mek bawk a ni. He hotel hi kum sangkhat zakua sawmkua leh pali, July thla ni sawma an sak tan a ni a, December ni khat kum sangkhat zakua sawmkua leh pakua ah chuan ropui taka hawn theiin a lo awm ve ta a ni. Senso zawng. Chhawng chu Vaibel che khat American dollar one billion a ni. A design tu hi British architect Tom Wright a design a ni a. A building sakna hmun hma hi tuipui kam atanga km pakua leh km sawmvela hla island lem chunga nghah a sak a ni. A mawina mai piah lama a changkan leh a nawmna a ropui nasat em avangin Seven Stars Hotel tia ropuina pe kial a tling tiin an sawi thin a ni. A pathumna, Dubai Frame, Dubai khawpui a building lar leh mawi em em zinga danglam tak kan tarlan leh tur chu Dubai Frame building hi a ni a, hei erawh hi chu Zabeel Park hmuna awm a ni ve thung. January ni khat kum sanghnih leh sawm pariat ah khan he Dubai Frame hi ropui taka hawn a ni a, he building Dubai Frame satu chu Haider Consulting Engineer Farm Company a ni. An senso zat erawh chu US dollar maktaduai sawmruk pahnih meuh sawm. Seng so a sak a ni a. He building thlalak frame ang tak hian a tower ding leh veiah awm chu a chungah inkal pawh theihna siamin chu inkal pawhna chu darthlalang chhuat phah hmanga design a ni thung bawk a ni. Dubai khawpui hlui leh pui thar thlir kawp theihna hmun a ni bawk a ni. A palina chu Dubai Mall a ni. Dubai khawpuia building ropui ber berte zinga vawiin thlenga chhiar tel a ni zel mai chu he Dubai Mall hi a ni kan ti thei awm e. He mall hi a ropuin a lian tha tawk hle a, Dubai-ah chauh pawh ni lovin khawvel pumhuapah pawh shopping mall lian ber ber zinga chhiara pahnihna a hauh mek bawk a ni. A chhung lama a zau zawng hi square feet makta duai nga chuang zet a zau. Bazarna hmun hma a nei a, kum sangni leh sawmpariat a khan. He mall hi hawn tan niin chhawnglia sak a ni a, dawr sangkhat zahnih chuang meuh mai. Helai hmunah hian bazar theih tura inpho leh inhawng an awm bawk a ni. Dawr leh bazarna hmun a tan chauh pawh ni mai lovin hotel room changkang ber ber, luxurious kan tih ang te chu room zahnih leh sawmnga chuang zat mai dah niin tin cinema en theihna hmun hma hi hmun sawmhnih panga a awm bawk a ni. Chung mai bakah restaurant leh coffee dawr te, Za sawmhnih chuang awmna hmun a ni a, tin parking ah pawh ni se, car sing khat leh sangli chuang zet mai park theihna hmun, car parking nuam leh zau tak mai pawh he building ah hian dah tel bawk a ni. He Dubai Mall hian tlawhtu a ngah thin hle a, kum sanghnih leh sawmhnih panga record hnuhnung bera a lan dan chuan kum khat chhunga helai hmuna bazar tura rawn leng lut leh tlawhtu zawng zawng hi Mi Maktaduai za leh panga a tlang a, Maktaduai za leh sawm leh pakhat inkar a awm an ni tih chu record atangin hriat theih a ni. A pangana chu Kayan Tower a nih loh pawhin Infinity Tower tih pawhin an ko bawk a ni. He Tower inherh building nalh leh mawi tak hi architecture design nalh em avangin lawmman a lo la hial tawh a. Tichuan, he building hian chhawng sawmsarih leh panga neiin a san zawng chu feet sang khat leh pali lai mai a sang a sak a ni. Tichuan, kum sanghnih leh sawm pathum kum khan he building hi sak zawh a ni a, a danglamna chu a building an sak lai khan chhawng khata tih san a ni apiangin a inherh dan tur one point two degree zela inherh chhoa sak a ni. A awmna hmun hi. Dubai Marina Bay hmuna awm a ni. A parukna Jumeirah Beach Hotel. He hotel hi Burj Al Arab Hotel bula awm a ni a, he hotel pawh hi khawvela hotel nuam leh changkang tha ber ber zinga chhiar tel ve tho niin chhawng sawmhnih leh paruk leh room zanga sawmkua leh pariat lai mai neia sak a ni a. Restaurant changkang tak tak sawmhnih chuang an dah tel bawk a ni. Kum sangkha zakua sawmkua leh pasarih kum khan. He Jumeirah Beach Hotel hi hawn a ni a, khatih hun laia Dubai-a building sang ber ber anga ngaih kha a ni ve nge nge a ni. He hotel-ah hian water park, tui cheng duhte tana tui lama infiamna hmun hmanuam tak tak dah tel a ni a. He hotel design tu chu WS Atkin Company te an ni. A pasarihna chu Dubai Opera Theatre a ni. He Dubai Opera Theatre hi kum sanghni leh sawm paruk, August ni sawmthum pakhat khan Spanish opera thiam tak mai Plácido Domingo-a bente nena ropui taka hawn a ni a. Dubai khawpui lai li lai ber hmuna awm niin a chhungah hian mi sanghnih zet mai len theihna hmun hma duan a ni. He opera theatre danglamna langsar tak mai pakhat chu, Mipui thutna an siam te hi an ni a, heng thutna zawng zawng te hi a tul loh hunah chuan hydraulic system hmangin a chhuatah hian dah bo theih vek an ni a, chutiang chuan he theater hmun pawh hi nizungten an kah phak thei tur leh nisa hnuaia pho chhuah theih tura duan leh design a ni kan ti thei bawk awm e. Awle, a pariatna Atlantis The Palm Hotel a ni. Video kan hmuh ang hian mihring thiamna leh khawl hmanga siam chawp island thliar kar lem chunga sak hotel ropui leh changkang tak chu Atlantis The Palm tia an koh Dubai khawpui chawimawi tu zinga pakhat ngei mai chu a ni a. He hotel lian leh changkang tak hi Kan sawi tak ang khan mihring thiamna leh khawl hmanga siam chawp Island lem chunga sak hotel te zingah chuan a hmasa ber a ni nghe nghe tih hriat a ni. Kum sanghnih leh pariat khan he hotel hi hawn a ni a, a san zawng hi feet zathum leh panga niin, Chhawng sawmhnih leh pahnih nei a sak hotel chhungah hian room sang khat zanga chuang zet mai chu nuam tak leh changkang taka dah an ni bawk a ni. He hotel khawvel mitfukna chhan ber thil dangdai zinga a hming thanpui leh danglamna chu hotel room tuipui hnuaia siam ang mai a, tuipui chhunga nungcha te, mu chunga en theihna room leh design duan hmun hma awmte hi an ni kan ti thei ngei ang a. Tin, hotel hmun leh a chhehvelah pawh tui nena infiam leh nawmchenna hmun thenkhat bakah tuipui lama nungcha sing ruk chuang zet te chu helai hmunah hian hmuhnawm taka en theih tura pholan leh tar chhuah a ni fo thin bawk a ni. Awle, a pakuana chu Dubai World Trade Center a ni a. Dubai World Trade Center hi Sheikh Rashid Tower tih pawhin an ko ve bawk a ni. A building san zawng hi fit zaruk vel a sang niin chhawng sawm thum pariat neia sak a ni a. Kum sangkha zakua sawm sarih leh pakua kum kha Queen Elizabeth pahnihna chuan he Dubai World Trade Center hi a lo hawng tawh a ni. Kum sangkha zakua sawm sarih leh pakua daih a hawn tawh. He building upa ve tak tawh hi tunlaia Dubai khawpuia Skycraper zingah chuan a upa ber pawl zinga chhiar tel a ni ta hial awm e. He Dubai World Trade Center hi a building area zau zawng chu square feet makta duai khat leh point pathum laia zau a sak niin hall lian pui pui sawmhnih pakhat leh international meeting room lian tak tak mai sawmli chuang zet chu he building chhungah hian dah tel bawk a ni. Tunhma chuan. He hmunah hian events ropui tak tak leh sumdawnna lama exhibition ropui tak tak, kum khat chhunga zanga chuang meuh, kum tin deuh thaw an neih ziah thinna hmun. He building ropui tak hi kum sanghnih leh sawmhnih Covid hunah erawh kha chuan damdawiin a tan a tih danglam niin Covid hri kai mi sang thum chuang zet chu he hmunah hian enkawl an lo ni ve tawh thin tih thu pawh hriat a ni. Awle, a tawp ber sawmna atan chuan Dubai Future Museum hi tar lan kan tum dawn a ni. Dubai khawpui lai li tak mai sumdawnna hmun luahtu ber a ni ang bawkin khawvel mipui tam tak te mitfukna ber Future Museum a ni tih pawhin kan sawi thei hial awm e. A chhan chu museum tam tak hian Hun kal tawh a sul hnu te leh thil hlui te tar lan leh pho chhuah a ni fo thin a. He Dubai Future Museum erawh hi chuan hun kal tawh thil ni lovin hun lo la awm tura thil rawn awm thei tur leh mihring te thiamna leh khawl changkanna hmanga AI hnathawh te thleng pawh a he lai hmunah hian thlir lawkna ang maia tar lan leh pho chhuah in a awm hlauh thung lai a hi a danglamna Langsar tak pakhat a ni kan ti thei bawk awm e. Tin, a dang leh he building hian danglamna a neih zinga pakhat kan han tar lan tel leh duh chu, a building pumpui hi kan en chuan Arabic calligraphy, lehkha ziak nena ker leh thai ran a ni vek mai a, ziah chhuah kan ti dawn nge ni ang. Chutiang a nih avangin a mak dangdai hle a. Chumi aia dangdai leh pakhat kan han tarlan leh duh chu heng an lehkha ziak an ker zawng zawng hi a building a tukverh atan hman theih nghal tura duan leh design a nih lai tak te pawh hi a danglamin a ropuina kan ti hial thei bawk awm e. Chutiang chu a ni a, tin he building hi kum sanghni leh sawmhnih pahnih February thlak khan ropui taka hawnna neih A lo ni tawh thin a, he Future Museum sakna atan hian US dollar makta duai za sawm thum vel zet chu sen so a nih thu pawh hriat a ni. Awle, tun tum atan chuan khati chin zawng kha a ni leh rih phawt mai a, thlirtu zawng zawng te kan chanel a tir atanga tawp thleng a min lo thlir sak thin avan kan lawm hle a. Min lo like a min lo subscribe sak zel avang pawhin kan lawm bawk e. Inzavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi e.